وام ئەرکە بۆ کاک نێچیرڤان بارزانی بەجێ دێڵم. هەر لێرەشەوە هیوای سەرکەوتنی بۆ ئەخوازم و پێویستە هەموومان پشتیوانی خۆی و کاک عیماد و هەڤاڵەکانیان بین لە خزمەتکردنی خەڵک و برەودان بە چاکسازی و کاروانی ئاوەدانی و نوێبوونەوەی کوردستانەکەمان. بەڕێزان، لە بیست و هەشت ی دە ی دوو هەزار و نۆ دا شەرەفی سەرۆکایەتی حکوومەتم پێ سپێردرا و لەگەڵ کاک ئازاد بەرواری و هەڤاڵانم لە ئەنجومەنی وەزیران ئەرکی جێبەجێکردنی بەرنامەی لیستی کوردستانیمان گرتە ئەستۆ. زۆر باش لە بیرمە لە یاریگای هەولێر و لە میانەی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی بیست و پێنج ی حەودا لە حزووری ئێوەدا وتم ئەم بەرنامەیە بە ئاسانی جێبەجێ ناکرێت، بێگومان ئاستەنگ و تەگەرەی جددی لە بەردەمدان کە ڕووبەڕووی بەرژەوەندی و پاشماوەی کێشەکانی ڕابردوومان ئەکاتەوە، بەڵام دەبێ ئەم بەرنامەیە جێبەجێ بکەین. هەرواش دەرچوو. لە دوو ساڵی ڕابردوودا لە هەلومەرجێکی سیاسیی ئاڵۆز و دژوارا، لە دۆخێکا کە کۆمەڵێک کێشەی پەنگخواردووی ئەزموونی حوکمڕانی کورد تەقینەوە و ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێزیش بۆ یەکەمجار هاتە ئاراوە، سەرۆکایەتیکردنی حکوومەتێکی ئیتیلافی و جێی چاوەڕوانیی خەڵک کە ئەرکی چاکسازی و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و بەرقەرارکردنی عەدالەتی کۆمەڵایەتی بگرێتە ئەستۆ، کارێکی سەخت و دژوار بوو، بەڵام لەم ماوە کورتەدا بە پشتیوانی دڵسۆزان ئەتوانم بڵێم بەشێکی گرنگمان لەو بەرنامەی بۆ چوار ساڵ پێشکەشمان کردبوو لە قازانجی ئێوە جێبەجێ کرد. هەندێ لەو بەڵێنانەی بە ئێوەمان دابوو لە دروشمەوە کردمان بە کردار. سەرەڕای ئاستەنگەکان، ڕیفۆرمی هەمەلایەنەمان دەست پێ کرد و درێژەمان پێ دا. توانیمان لە کۆمەڵێک بواردا دەستتێوەردانی ناڕەوا و ناقانوونی لە کاروباری حکوومەت کەم بکەینەوە و بەرەنگاری پاوانخوازی و بەرژەوەندیی ناڕەوای هەندێ ناوەند ببینەوە و بنەمایەک بۆ حکوومەتی هاوڵاتیان دابڕێژین. ئازیزان! سەربەرزم لەگەڵ هەڤاڵەکانم کە توانیمان لەم ماوەیەدا خزمەتی کەسوکاری شەهیدان و خێزانە ئەنفالکراو و کیمیابارانکراوەکان بکەین بە زیاکردنی مووچە و پێدانی زەوی و دروستکردنی خانووبەرە بۆیان. هەروەها بڕینەوە و زیاکردنی مووچە بۆ زیندانیانی سیاسی و کەمئەندامانی سەنگەر و خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان. سەربەرزم بە بەرنامەی تواناسازی کە لە ڕێگەیەوە سەدان گەنجی ئەم وڵاتە کچ و کوڕی خێزانە هەژارەکان بێ حسابکردنی ئینتیمای سیاسی و باری کۆمەڵایەتی کەوا دەرفەتیان بۆ ڕەخسا ڕووبکەنە ناوەندەکانی پێشکەوتووی جیهان بۆ فێربوون و خوێندن و وەرگرتنی زانست و زانیاری هەروەها کردنەوەی چەندین زانکۆی نوێ لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان مای شانازیمانن. جگە لە دەستپێکردنی هەڵمەتی نیشتیمانی بۆ دروستکردنی خوێندنگەی هاوچەرخ بۆ ئەوەی مناڵەکانمان لە کەشێکی ئارام بخوێن و مەکتەبەکان لە دوو دەوامی و سێ دەوامی ڕزگاریان بێت توانیمان دەرگای دامەزراندن هەر نەبێت تا ڕادەیەک دوور لە مەحسوبیت و منسوبیت و واستە و واستەکاری بۆ هەمووتان بکەینەوە و بەرنامەی بیمەی بێکاری و قەرزی بچووک بۆ گەنج و لاوەکانمان بەبێ تەسکیە و تەسکیەکاری بخەینە بواری جێبەجێکردنەوە. و هەروەها گرنگی بە ڕەوشی ژنان و ئافرەتان بدەین. سەربەرزم هاوڵاتیانی ئازیز کە جگە لە شارەکان سلفەی عەقارمان گەیاندە گوندەکان بۆ ئەوەی قەرەبووی لایەنی کەمی ماندووبوون و ئەرکی ئەوان لە شۆڕش و پێشمەرگایەتی بدەینەوە هەروەها بایەخ بە کەرتی کشتوکاڵ بدەین و قەرزی درێژخایەن بە جووتیاران بدەین. جگە لەمانەش هەوڵماندا زیاتر خەڵکی هەژار و کەم دەرامەت لە کار و پرۆژەکانی حکوومەت سوودمەند بن. ئاسوودەم کە توانیمان تا ڕادەیەک خزمەتی کەرکووک و خانەقین و مەخموور و سنجار و ناوچە دابڕێنراوەکانی تری کوردستان بکەین و ئاوڕ لە دانیشتووەکانیان و پێویستییەکانیان بدەینەوە. لەم دوو ساڵەدا کۆمەڵێک کاری گرنگمان ئەنجام دا و توانیمان تا ڕادەیەک بە گژ گەندەڵی و بەرژەوەندی ناڕەوا و پاوانخوازیدا بچینەوە. بەڵام بە ڕاشکاویش دەیڵێم لە هەندێ بواردا نەمانتوانی وەکو پێویست سەرکەوتوو بین. نەمانتوانی تێکەڵاوی حزب و حکوومەت بە تەواوی بنبڕکەین. نەمانتوانی هەموو مڵکی گشتی کە لای ئەم و ئەوە وەربگرینەوە و حکوومەت بە یەکجاری یەکبخەینەوە. بەڵام دەڵێم سەرەتایەکی گرنگمان دەست پێ کرد و هیوادارم هەڤاڵەکانی دوای ئێمە کاری باشتری بۆ بکەن بۆ چەسپاندنی ئەو بنەمایانە. بڕوام وایە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی دیموکراسی و ئازادی و شەفافیەت و پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و بەرقەرارکردنی عەدالەت و ئازادی گەشە دەکات و بەم ڕێگایەش دەتوانین ژێرخانێکی پتەو بۆ خەونی دێرینی خۆمان لە مافی چارەی خۆنووسین و ئازادی سەرانسەری و هەتا سەری وڵاتەکەمان وەدەست بێنین. هەرچەندە ئەزموونەکەمان دەوڵەمەندە بە دەستکەوت و لایەنی جوان و پرشنگدار، بەڵام بێ گومان خاڵیش نییە لە کەموکورتی. ناشکرێ کێشە بنەڕەتییەکانی حوکمڕانی و سیاسیی ئەمڕۆی کوردستان نادیدە بگرین و دەبێ بە جورئەتەوە دەستخەینە سەر کەموکورتییەکان. ئێمە ئێستا لە ئاستی ناوخۆ و دەرەوەشدا لە ناو گۆڕانکاری خێرا و ڕیشەییداین. پێویستە لەسەر ئاستی سیاسیش پیاچوونەوەیەکی جددی خۆمان بکەینەوە، گوتاری سیاسی و بەرپرسیارێتیمان دابڕێژینەوە لەسەر پێوەری دیموکراسی و دوور لە ڕق و کینە و بەرژەوەندی تەسکی حزبی و پاوانکردنی دەسەڵات و بەهەدەردانی سامانی گشتی. بەڵێ. خوشک و برایان گرفتی سیاسی جدیمان هەیە و دەبێت چارەی بکەین بۆ ئەوەی یەکدەست لە دەرگای قۆناغێکی تر بدەین کە خێر و خۆشی زیاتری بۆ گەلەکەمان تیایە. بۆیە پێویستە بەم ئاڕاستەیە نێوماڵی خۆمان ڕێکخەینەوە. پێویستمان بە دیالۆگێکی نیشتیمانی هێمن هەیە بۆ پەیوەندیەکی تەندروست و گونجاو لە نێوان هێزە سیاسیەکان و لە نێوان حکوومەت و ئۆپۆزیسیۆن بۆ پێداگری لەسەر چاکسازی و نوێبوونەوە. دەبێ هاوکار بین بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی چاوچنۆکی و ئەوانەی بە ناشەرعی چاویان لەسەر داهاتی گشتی ئەم میللەتەیە. هاوکار بین بۆ بەدیهێنانی عەدالەت و ژیانێکی شەرەفمەندانە و خۆشگوزەران بۆ هەموو خەڵکی کوردستان بە یەکسانی. هەر لێرەشدا دەمەوێ ئەوەش بڵێم. هاوڵاتیانی ئازیز کە لە ماوەی ئەم دوو ساڵەی ڕابردوودا هەندێ ڕووداوی نەخوازراو و نەویستراو ڕوویاندا زۆر قورس لەسەر دڵم کەوتنەوە بە تایبەتی حەڤدە ی شوبات کە شەهید و بریندار بوونی چەندین ڕۆڵەی پەرۆشی چاکسازی و ئاوەدانی ئەم وڵاتە لە هاوڵاتیان و هێزەکانی پۆلیسی لێکەوتەوە هەروەها پەلاماری ناڕەوا بۆ سەر بارەگای هەندێ لایەنی سیاسی و کەناڵەکانی ڕاگەیاندن و پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان و چالاکەوانی کۆمەڵی مەدەنی هەموو ئەمانە ڕووداوی دڵتەزێن و نەخوازراو بوون. لەو کاتەدا هەموو هەوڵی ئێمە بۆ ئەوە بوو سنووری توندوتیژییەکان بەرتەسک کەینەوە، وا بکەین کەمترین خوێنی هاوڵاتیان بڕژێت. سەرەڕای ئەوەی ڕوویدا، ئەگەر بەو جۆرە مامەڵە نەکرایە، بە دڵنیاییەوە ڕووداوەکان دڵتەزێنتر و ناکۆکییەکان قووڵتر دەبوونەوە، کە هیوادارم لە ساڵانی داهاتوودا ئەزموونەکەمان بە دوور بێت لەم جۆرە ڕووداوانە. سەرباری ئەمانەش، بەراوردی ئەمڕۆی کوردستان بە ڕابردوومان، بەراوردی ئەمڕۆی کوردستان بە دەوروبەرمان، دەرەنجامێکی دڵخۆشکەرمانە داتێ. ئامارەکان پێمان دەڵێن ئاسۆیەکی فراوان لە بەردەم کوردستانا کراوەتەوە. گەشەی ئابووری لە کوردستان لە ئاستێکی باشدایە. وەبەرهێنانی تایبەت گەیشتۆتە هەژدە ملیار دۆلار. هەر لە پێناو بەهێزکردنی پێگەی ئابووری کوردستانیشدا هەوڵمان داوە کەرتی نەوت زیاتر گەشە پێ بدەین و شەفافیەتی پێویست لە بواری گرێبەست و دانانی سیاسەتی نەوتدا ڕەچاو بکەین چکە نەوت سامانێکی نیشتیمانی و نەتەوەیە مڵکی هیچ حزب و کەسێک نین و بە تەنیاش هی ئەم نەوەیە نییە بەشی نەوەکانی داهاتوشمانە بۆیە هەوڵماندا بە شەفافی و بە هەماهەنگی لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان کاری تیا بکەین، لە ڕێگەی ئەم سیاسەتەشەوە کۆمپانیا گەورەکانی جیهان لە بواری نەوتدا وا هاتوونەتە کوردستان، بە هیواین کە ئەمە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ ئێوە نەک سەرچاوەی نەهامەتی و گەندەڵی. هاوڵاتیانی ئازیز! هەر لێرەوە دووپاتی دەکەمەوە دڵخۆشم بە دەستکەوت و سەرکەوتنەکانمان. ئاسوودەم کە کاری باشمان لە بەرژەوەندی ئێوەی هاوڵاتی ئەنجام داوە. کارمان بۆ ئەوە کرد کە پارەی خەڵک بۆ خەڵک بێت. هەرچەندە ئەمەمان بێ باج و سەرئێشە بۆ نەچووە سەر. ویستیان گەمارۆمان بدەن، هەندێ جار دڕەقانە نیشانەیان لێ گرتین، ئاستەنگی گەورە و جدیمان هاتە پێش، بەڵام کۆڵمان نەدا و هاوسۆزی ئێوە ئێمەی پشت ئەستوورتر کرد، چونکە لە دڵەوە بڕوامان بەوە هەبووە کە ئەم حکوومەتە هی هەموو خەڵکە، بەوانەی دەنگیشیان پێ نەداوە، هەتا ئەوانەی خۆیان بە نەیاریش دەزانن جیامان نەکردنەوە. بۆیە دووپاتی دەکەمەوە پێویستە لە ڕێگەی ڕەزامەندی و متمانەی ئێوەوە ئەزموونەکەمان بەهێز بکەین، چونکە ئەوانەی دڵیان بەم دۆخەی کوردستان ناکرێتەوە بە هەموو جیاوازییەکانمانەوە لە یەک سێرەوە دەمانبینن. بۆیە یەکدەنگیمان لەسەر بنەمای بەشداری و دەرفەتی یەکسان بۆ هەمووان بە ڕێزگرتن لە دیموکراسی، برەودان بە چاکسازی و دادپەروەری مەرجی مانەوە و گەشەکردنمانە، بە تایبەتی کە ناوچەکەمان بە گۆڕانکاریی قووڵ و خێرادا تێدەپەڕێ. هاونیشتیمانانی خۆشەویست، سەبارەت بە کاری داهاتووی خۆشم بە دڵنیایەوە پێتان دەڵێم من دەربەستی هیچ پۆست و پلەیەک نیم، تەنیا خزمەتکردنی ئێوە و ئایندەی میللەتەکەم نەبێت. ئەمەش ئەرکی سەرشانمە و هیچ منەتێکی تیا نییە. بۆ من داهاتووی ئێوە و نیشتیمانەکەم لە هەموو کەس و پلە و پۆستێک بەنرخترە. بۆیە هەموو وێستگەیەکی سیاسی ژیانی خۆم لە خزمەتکردنی ئێوەدا بەکار دەبەم و لە هەر جێگەیەک بم لە هەوڵی ئاوەدانی و بەگژاچوونەوەی گەندەڵی و برەودان بە چاکسازی و خزمەتگوزاریدا تەرخان دەکەم. هەرگیز سەنگەری گەنجان و لاوانی نوێخوازی ئەم وڵاتە، هەرگیز سەنگەری خەڵکی هەژاری ئەم وڵاتە بەرنادەم. هیوادارم بەیەکەوە دەرگا بە دەرگای بەسەر ئاسۆی وڵاتەکەمانا بکەینەوە و دەبێ ئیرادەی ئێوە ناونیشان و شوناسی ئایندەی ئەم کوردستانە بێ لە ئاوەدانی و ئازادی هەتا سەریدا. لە کۆتاییدا سوپاسی پاڵپشتی و هاوسۆزیتان دەکەم کە من بە درێژایی دوو ساڵی ڕابردوو هەستم پێ کردووە و هێزی بە ئێمە بەخشیوە. لە جێبەجێکردنی ئەم ئەرکانەشمانا دەبێ سوپاسێکی بێپایانی جەنابی مام جەلال و جەنابی کاک مەسعود بکەم کە پشتیوان و یارمەتیدەر بوون بۆ جێبەجێکردنی ئەم بەرنامەیە. سوپاسی ئەندامانی پەرلەمانی کوردستان دەکەم، بە تایبەتی لیستی کوردستانی و لیستە هاوپەیمانەکانمان کە هاوکارمان بوون. تەنانەت سوپاسی ئەندامانی لیستەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش دەکەم، ئەوانەی کە لە ڕێگەی ڕەخنەی بەجێ و بەدواداچوونی جددی بۆ کارەکانی حکوومەت هاوکاریان کردین. سوپاسی هەموو هاوکارانم دەکەم لە حکومەت، فەرمانبەرەکانی حکومەت کە هەوڵیان داوە ئەو بەرنامانەی ئێمە جێبەجێ بکەن. لە کۆتاییشدا دووبارە هیوادارم بۆ هەڤاڵانی دوای خۆمان، بۆ کاک نێچیر و کاک عیماد و هەڤاڵەکانیان لە ئەنجومەنی وەزیرانی نوێ، سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم و هیوادارم بتوانن خزمەت بەم وڵاتە بگەیەنن، ئێوەش ئەی هاوڵاتیانی خۆشەویست بە هیوای ژیانێکی ئاسودە و خۆشگوزەران بۆ ئێوە بە هیوای کوردستانێکی هەمیشە ئازاد کوردستانێکی خۆش گوزەران ئاوەدان بەخوای گەورەتان ئەسپێرم.